Ɛɛ, me deɛ, me mpanimfoɔ, wo sɛ na ano kyea me, mede asɛm bi too wɔn ase sɛ, di ho dwuma ma me. Wɔredwe wɔn asɛm, na ɛkɔsii sɛn?
Ɛnyɛ nokorɛ. Na me nso me ne abusuapanin twetwee mu nkɔmmɔ sɛ. Onni akyire na agya ɔyɛ ayɛ panyin deɛ na ɔno antumi ne no anyɛ biribiara na wonim sɛ kaa kum no nti nkurɔfoɔ no ka abusua panyin tia deɛ ɔwɔ nyɛ so atumi ahu deɛ ɛrekɔ no abusua wei deɛ sɛdeɛ Nana seɛ no. Nana Wadawuruma,
Meyɛɛ m'adwene sɛ merekɔ na makɔ akɔ akɔ akɔsɔ asɛm no ano na meduruu hɔ no nsu kɛseɛ bi a ɛtɔeɛ nti amma mantumi. annya annkɔ ntsi na ɔno ɔada Roma, ɔno ntsi ara na amma enntumi annkɔbɔ no amanneɛ.
Nsu ndeɛ saa nsu kɛseɛ no bia nni hɔ a atɔ atoa so nansa da. Da koro pɛ na nsu kɛseɛ tu mu, ɔbɔ adeɛ tu mu a na yɛda yɛ tɔ ba, adeɛ kye nsa ntɔ, ɛna adeɛ kye nsa ntɔ. Nti na wɔ sɛ ɔkɔ so a, nti ɔkyea me, tɔ da a na ɔkyea me nso medi ho yam kakra, medi ho yaw kakra. Wo ne ayi abusua oh. Asɛm bi wɔ hɔ ne yɛde bɛto yɛn anim a, na moayɛ no traa. Wɔadoa asɛm wɔde baeɛ koraa sɛ ɛkeka akɔ nnawɔtwe mmienu.
Ah, wei deɛ yɛbɛsrɛ yɛde nsi bi. Abusua wei deɛ wɔada ama ntɛm paa nso no, na so ama ɔyɛ ɔyɛ asɛm nso.
Ɛna wɔada wɔn fa kyɛ yɛn. Ɛnti mɛhwɛ sɛ wɔkyerɛ nyamboa a mo mmienu bɛdi ho.

Therefore, wo deɛ wada ama ɛɛ mpanyinfoɔ si yɛn nsi bisa ɛɛ mmarima ɛgya yɛn ne nana ne mpanyinfoɔ ne nana yɛn maa mo te ase ɛgya yɛ dwindwin wɔn ayɛ mo ɛna mo de afɔ mo kwan so. Kasa den na n'anim na wɔn. Patrick Tiemano nso na n'anim. Wei deɛ bɛrima me ne no wu bi na mmerɛ kakra yi mafa nyinsi ana meka kyerɛ no by meka kyerɛ no no wɔse nyinsi ne nyɛ ne dea asɛ de akasakasa by koraa ma ɔyɛ sɛ ɔbɛbɔ dua na me nso

Sɛdeɛ abaayɛ yi asi no, ne kasa yi ma ɔkyerɛ sɛ wafa afuo a ɛyɛ ɔne aberanteɛ yi. Na kasaeɛ no kɔ no ara na ɛkɔsi sɛ kyerɛ sɛ aberanteɛ no twetwe ne ho fa afuo no mu. Ɛsɛ ɔnye ne nsa. Ɔnye ahaa. Nti ɔno nso so to asase so na ɛsɛ ɔde anigye ɛma ne wura. Ɛne sɛ wɔn nyinaa bɔ anan a wɔde aba na yɛte ne ho. Nti ɛne sɛ ne wobɛbisa aberanteɛ no adeɛ nti a ɔse ɔnye ne nsa. Nanso wopɛ sɛ wotie na mmra ase. Ɛɛ abranteɛ. Akyɛ no. Yɛfrɛ wo sɛ. Akyɛ fɛ Michael Okwusi afra no Okwusi de so. Yɛmfa saa ɛdin ni ma ha bu adeɛ. Ee yɛ din. Wogyina wɔn anim bɛ bɔbɔ din tenten sɛ bɛma okura deɛ ɛmɛ mpɛ wɔn ahwɛ sɛdeɛ nana seɛ no ɛgya yɛn tie fa mfa mu asɛm woso si bibi kyerɛ nana na nana hu sɛdeɛ ɔbɛsi de asɛm afa.
Nana ɔkyea me mpakyɛw yɛn di kan yɛbɛsa akyea bio ɔkyea mpakyɛw ma ne nto nana sɛ ɛyɛ nokorɛ de ababaawa no ɛka nyina aberanteɛ mmu adeɛ wɔ baabi a wofiri ɔ woyɛ no kyea me abɛgye so ayɛ wie ɔ waa Come to me. Aberanteɛ toa so. Nana, ɔkyea me, me paakye wei deɛ ma no nto Nana sɛ, deɛ ababaawa no reka nyinaa yɛ nokorɛ, me dɔfoɔ a me ne no tete no. Na Nana, me paakye wo, mmerɛ tiaa mu na me yɛɛ m'adwene sɛ, na nka ɔbaa a me ne wo te deɛ, mɛ ware wo before sɛ me ne wo ayɛ dɛn, afa mu nsɛm. Na ɔkyea me, me paakye me kɔɔ no hɔ, na me duru hɔ no, nsuo yɛ dɛn, ɛtɔɛ. Nti nsuo no ɛtɔɛ, na me ntumi nsan mfa car mma fie, nkurɔfoɔ, me me wo to no wɔn ɛkwan wa yie paa. Ɔkasaeɛ no, fa nsa bonkum nyɛ yei, ɔnyina anim na awɔ no.

Nti nna na ɔne me da ɛ, mennim deɛ nti a ɔbɛka akyerɛ me sɛ wafa nyinsɛn because me me manyɛ m'ayɛ sɛ me ne ne da ɛna nda mu koraa no so mede toto to ano kɛkɛ nana oh. nti mampatra anyɛ dɛ anto ntom nti busa ne sɛ mepɛ sɛ mobisa sɛ ɛkwan bɛn so na ɛfaa so adi ne nsɛm no babusa no saa nana ɛno ne nhyira mesrɛ aberanteɛ wobae na wobɛkɔ yie Therefore, wei deɛ waso mu. Ɔkyerɛ me anim sɛdeɛ n'asɛm ka teɛ. Ɛne sɛ deɛ aberanteɛ yi siiɛ biara no, mempɛ sɛ mesi so bio sɛ wate. Ababaa, ɛsɛ yɛfrɛ wo sɛ akyerɛkyerɛ no bɛki, ɛfrɛ wo bɛki.
Ɛna bɛrima wo ne ne te bɔ no. Na metie wo kasa no mu wie a. obi a wo ne no te, wo se wonya na wo pɛ sɛ ɔbɛgye akwadaa no. Na ɔno nso so ɔka n'asɛm no sɛ metii ne yie a, ɔse ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ, ɔpɛ sɛ ɔde wo ba fie na kɔ hu maame ne wo papa ansa na waware wo. Anaa ɛnte saa?
Ɛte saa Nana Hima, by sɛ nyinsɛn no aba na ɔse wɔngye no, ɛno nti na mede aba Ahima fie, ɛno ne duaboɔ na ɔse ɔbɛbɔ no. Ɔsan se dua, ɔbɔ san bɔ dua? Ɛɛ ɔbɛbɔ dua no. Aduabɔ deɛ nana kyea me ɔmo kasa saa yɛbɛkyem da dua hɔ yɛnka duabɔ wɔ ahemfie wote mpanimfam na wokasa gbagbagbagbagba adɛn na monsua kasa megye de sɛ efie a wotumi wɔ nteteyɛ pa nti mesrɛ wo bu adeɛ sɛ wɔba nana anim sɛbisɛbi yɛ mpo na wombu yi a ɔdɛɛfoɔ te akonya wo sɛ wotumi bu no nti ababaa na yɛka no wɔ tv so social media, news mu sɛ sɛ wo ne ɔbaa a wo ne bɛrima bɛhyia anaa ɔbaa ne bɛrima ahyia mu a, monyɛ mo adwene sɛ akora bɛba mu a, mobɛbɔ mo ho ban no. Enti monte anaa? Monte? Na ababaawa fɛfɛɛfɛ yi gyina hɔ yi, megye di sɛ wɔ daakye wɔ w'anim. Wɔ daakye wɔ w'anim. Ayɛ sɛ woakɔfa nyinsɛ aba abɛto mu yi. Nti sɛ wobɛgyae biribi ama no aka anaasɛ wobɛyɛ dɛn? Ɛsɛ wopɛ sɛ wokora akwadaa no. anaa wopɛ sɛ woyi gu? Nine mepɛ sɛ mewo. Wopɛ sɛ wo na ɛsɛ sɛ ɔno nso ɔnso ngye ntomi ɛ. Ah, ɔkɔ no kɔ bi anaa? Ɛnyɛ nu so. Nana, agye me nsɛm o.
Nana, mɛtumi awura mu kakra. Wotumi kyɛ me.
Becky,
bɛwɔ no na menhwɛ adeɛ. Ah, waa hwɛ. Ɛsɛ gba w'anim sei na menhwɛ adeɛ.

Waah kura ketekete na hwɛ paano five series ten series ɛbɛfa ha yi na wotɛm kɔmisa dɔɔti wotu nua na asa aka deɛ ɔdi obi bi kɔɔti na mehwɛ
ɔkasa yi mu no mu sɛ ɔyɛ bi a nka no korɛ na abayɛ menim sɛ sɛ me mmarima na asa wɔ wiase a a wontumi mɛfa mfie akora baabi mmienu sɛ bi a mmaa yɛ ɔmmaa bi sɛ ɛwɔ kurom a Ɔn, na wo wanya kwan asa ne abayewa yi akɔ akɔyɛ betwa ntoato so sɛ ɛna mekɔɛ na nsuo tɔɛ ɛna mempɛ sɛ 50 cities na deɛ deɛ ɛna yɛ yi. Baabi a wotra du paa no no nya ahwedeɛ a ɛhɔ na woyi gu. So far sɛ wo ne yɛ yi ne deɛ nwu wom nti ɛsɛ woyɛ de bɛ wogye nyinsɛn no. Hey!
Mepakyɛw, mepakyɛw, mepakyɛw.

mese ka wano tum asɛ asɛm hyɛ me mu something in my stomach ɛsɛ therefore wode ka wada ma meɛma no aberante no sima baako no ɔmfa nka so nana ɛnokorɛ me nua no no ewiase no adeɛ a nipa wonyɛ yɛ mɛma yɛmfa nhyɛ wo da ɛna me nua wei wabɔ bra na ɔbaa wei sɛbisɛbi ɔyɛ ahohyɛ ɛna ɔrehyɛ me nua wei ɔwɔ dɔkta ɔhwɛ no yɛkɔɔ dɔkta no dɔkta sɛ ɔne ɔbaa biara da a wɔnyam de sɛ ada ɔbɛware ansa ɔne ɔbaa da a ɔbɛnyam sɛ wɔnware nana ɔne da ɛyɛ free kɔndɔ dɔkta no bɔn digiri wɔ he nipakyɛw nipakyɛw nkae bɛn yoruba yoruba yoruba ɛne yie Uruguay ɛna ɔwɔ ka. Ɛna wo bɛɛ wiase no dɔkta no ka kyerɛ ne sɛ ɔne ɔbaa ada ɔnyɛ mo da kɔpem sɛ ɔbɛ ɔbɛwɔ ada ɔbɛwɔre kim na ɔne ɔbaa da kim na dɔkta no ɔne bɔ onyame na wahyehyɛ saa nhyehyɛeɛ no mebusa wo ɛɛ mepakyɛ wo sɛ ɛnyɛ wankasa wadi fremfrem adeɛ yɛ pɛ watew wokɔduru baabi a yɛabɔ akyekyere bɔɔl ahyew bɛda gum adɛn na wopere wɔ asɛm no mu saa nkora ne na ahunu nyansa ɛde asɛm no ayɛ dɛn aba nana anim nti wɔ sɛ ɔka wano tom wote yɛbɛsene dadua wote ma ne nto aberanteɛ no a ɔde ne baayɛ no sɛ sɛ ɔda butuo ɔda ayeyɛw ɔda konkɔn ho yɛbɛkye ne dadua
sɛdeɛ nana ɛsiɛ no ɛsɛ ɔda butuo

Woyɛ akora bɔne kyerɛ sɛ akora woaba ahemfie wo bɛ nyina wo kyɛ hyɛ woyɛ stubborn hwɛ w'anim
nhyɛ nkuran nhyɛ nkuran
ɛnyɛ kora ɛnyɛ seesei wɔpem soɔ yɛasaase so a mowɔ no yɛmpere ma monyɛ dɛn monni nkwaseaseɛ no bia nyinsɛ yi guo ɛyɛ bɔne yɛtwa so nnɛ wɔbaa no powu mpo ɔbɛɛ dɛn Ɔbɛsa aware no. Aware no.
Enti fa hyɛ w'adwene mu sɛ ɛfiri nnɛ rekɔ agye sɛ me Nana Lollipop amɛtɔ m'anim. Ɔba a wo ne barima bɛtena nyinsɛn bɛba biara wobɛwo nyɛ adeɛ a wobɛyi ato agu da. Kasa na woka bi.
ɛna ɔmu adeɛ wɔn nso abaayaa abaayaa fɛfɛɛfɛ a wogyina hɔ a wogyina hɔ paa wo ɛkɛ yɛn nya wɔn awale bɛsrɛ busuafoɔ ne awale wɔn ama nkonyayere nkonyayere nana kɛ nya kyia mi hene nsoso deɛ kura ɛhɛn nya wɔ deɛ na mɛka nkonyayere ɛsɛ nana ɛn wɔtena ma kokaini bɛɛ wɔtumi so anum tramadol. Wɔnom wii, wɔnom gote, wotumi so wɔnom ne nyinaa bi na amforo so obi nkyerɛw, na no ara sɛ yɔmɔ ntua no. Mpanyinfoɔ se wo dua daakye a efifiri ahotɔ. Te seesei wɔ hɔ no w'ahotɔ mu na wei. Sɛ wo sɛ w'anua wo daakye yie. W'anua wo daakye yie. Ɛwɔ tea me.
Asɛm no, matumi na yɛsi so. Mo mmienu mo nkɔ.
Mo mmienu mo nkɔ mpakyɛ mo mfiri ankɔ. Aha na wɔ. Kɔmlɛm aha na ɔda. Mesi mo mmienu mo nkɔ. Dɛfo ɔsi mo nkɔ.
Ɛtɛn sɛ yɛba etua ala ɔfɛ yi na out na etua bom ti wɔn nkɔ bi a. Ɛbɛyɛ.
Mepakyɛw me na mekasa no. Yɛde ne nkɔkyerɛ nkonya yere.

Wede me nte aseɛ na obi ne ne yere aba ha nom sei sɛ ɔbɛka asɛm na makyerɛ akɔhyɛ. Naima, wo sɛ akora no kora sɛ kora sɛ nkae bi ɔka ma werɛ ho sɛ sɛ me yere wue yɛ. Na wo yere wu obi yere ɔde na ba ɔwɔ afa yɛ furu na mpɛ sɛ mopɛ sɛ moyɛ no dɛn. Ana nti. Na asɛm a akyire.
Abusua mesrɛ wo hwɛ ha no. Hey asɛm wei.